تے او تاں ماشاء اللہ اساں حل کرا گھیدے چلو اللہ پاک دی مہربانی کیونکہ مٹھا پانی ہر گھر دی ضرورت ہوندی ہے ویور تے او تھوڑا نا باہر دروازے دے باہر جیڑا او ٹف ٹیل وغیرہ کیونکہ ساڈے گلی محلہ ماشاء اللہ صاف ستھرا ہے جیڑا او باہر اساں ٹف ٹیل پٹا ہے نا تے اج اساں تھوڑی جدا کو شارٹ ویڈیو ہوندی بھی پیا کے دکھیسوں کہ دوبارہ پٹ چھوڑا ایک گلی کیونکہ خراب تھی گئی تھوڑی بٹن نال وال اکھرا کیونکہ اے لنگھݨ آلا رستہ ہے رستہ ہے نا آمد و رفت ساڈی گلی دے وچ تے او ول اچھا نی لگدا برا فیل تھیندا ہے تے اج ماشاءاللہ او وی سیٹ کرینے ہیں اور اوں توں سیٹ کرݨ توں بعد ٹائم تقریبا تھیندا پئے ترے دا ٹائم وی ترے وج گئے ویور تے اساں ترے وجے اج ماشاءاللہ ولاگ شروع کیتے ڈیکھدے ہیں کتھوں تک چلدا ہے بی ایس سناؤ صاحب ٹھیک ٹھاک ہو نا خیر خریت ہے جیڑھے ساڈے چینل تے ماشاءاللہ نویں ہیں سبسکرائب فالو کر چھوڑن تے ماشاءاللہ اساں اپݨے بیٹھے ہیں سلیم کھوکھے آلا یوٹیوب چینل تے اساں اپنے کھوکھے دے وچ بیٹھے ہیں تے بیئے سناؤ ویور صاحب ٹھیک ٹھاک ہی میں نہ خیر خریت ہے تے ماشاءاللہ باہر دا ویدر چیک کرو اس طرح دا ہے کچھ یعنی کہ باہر تھوڑی گرمی بھی ہے لیکن ماشاءاللہ ہون دا موسم بڑا پیارا تھے گیا سامنے ریدے پہ میں بیل گاڑی کھڑا ہوئے تھے ویور یہ سارے سریکی کلچر دی شان ڈاند ریڈی اور بیل گاڑی اے سائیڈ توں سارا دوست سلون والا وی آیا ہوئے تھے کاں بیٹھ کے شیونگ کرویندے بیٹھے ہیں اے وی ویور موج لگی ہوئے اس کاں دے تھا تے باقی امید کرے تو تساں سب ٹھیک ٹھاک ہو سو خیر خریت نال ہو سو آج دا ماشاءاللہ پیارا ویلاگ کرینے شروع تے تساں ہی خوشی یعنی کہ ساڑے واسطے دا پیاری سارا دا ڈیلی ویلاگ خوشی ہوندے ہیں لیکن سپورٹ کر چھوڑو سبسکرائب کر چھوڑو شیئر کر چھوڑا کرو دوست احباباں کو سکو سبسکرائب کرا چھوڑا کرو تے اون تو بعد ماشاءاللہ اگاں کرینے ویلاگ شروع تے ساڑے چینل نال جڑے رہو ماشاءاللہ تہاکوں پیاری پیاری مزیدار اپڈیٹ ڈیندے رہسوں۔ ویور ماشاءاللہ دیکھو اے ساڑا مجاہد اے ملنگ اے ساڑا ایندے نال پیار محبت رہ ویندے ساڑا ہمسایاں دا بال اے تے اے زیادہ تر اکثر ساڑے کول رہ ویندے کھیڈدا خوش گھومدا پھردا رہ ویندے چل مولوی صاحب بولو کوئی جواب ڈیو جواب ڈے کے ول ونجو پہلے جواب ڈیو سلام کر۔

ویور ہے ماشاءاللہ دے دے پہ وے نا بہت سلو موشن ہے ٹرین آدھی پہ ہے یعنی کہ سامان آلی اخراجات جات دے گھریلو سامان آلی ٹرین میں دی پہ ویور مال گاڑی بڑے سلو سلو نال تے دیکھو کہ کیا پیارا ماحول ہے اور خوبصورت طریقے نال سبزہ سبزے دے ویچو ٹرین گزر دی پہ ویور امید کرے اس تو کو پسند آسی ساری ٹرین گزر دی ہوئی

تے کریندے رہ ویسے نا انشاءاللہ کامیابی جیسی تھوڑا بھرا سپورٹ کیتی کرو سبسکرائب کیتا کرو لائک شیئر کیتا کرو تے ماشاءاللہ دیکھو ٹرین ویندی پئی حالی بھی ویور کیونکہ بہت لمبی ٹرین ہے اے سامنے تھا پھاٹا کے ڈیدے پہ وینا ویور اور چل دیں تک اگاں دا ویلاگ بنا کے دکھینے ماشاءاللہ پیارا ویلاگ ہو سی دیکھنا سارا چینل نہ بھولے کرو ویور

ایوارے دیکھو ماشاء اللہ مزیدار لیول دی چاہ ہے اے ویور تو کو ماشاء اللہ اون ٹائم دکھایا نا ٹرین گزردی ہوئی مطلب اساں آ گئے پھاٹک دے دیکھو اے ہے ریل گڈی دی ٹرین دی پٹڑی اے دے تے ٹرین گزردی ہے پھاٹک ہے مین پھاٹک ہے ساڈا تے نال ہی یعنی کہ کافی یعنی کہ آبادی ہے ساڑھے شہر دی ماشاء اللہ بہوں وڈی اے بڑی دور تک ڈیدھے پے پہلے ٹرین ہے ٹرین گاڑی دی پٹڑی ہے اس ٹائم دا کوئی ٹرین شرین کہنی آندی پے اوں ٹائم ٹرین گزرتی پے نا پچھلے یعنی کہ پچھلی سائڈ تک ڈکھے یہ ٹرین گزرتی ہوئی ہے بھلا سا ماشاء اللہ چل کے پھاٹک دے آ جاں ساں کہ تاکہ پھاٹک دا ویو چیک کرو اے ہے ساڈے پھاٹک دا ویو سیک پھاٹک او سامنے اگاں کر کے پھاٹک ہے بڑی دور تک ہے یعنی کہ اگلا پھاٹک اگے نہر دے نہر دے نال پھاٹک ہے کیونکہ او ویڈیو پہلے اپلوڈ کیتی ہوئی ہے سب پھاٹک دی او وی تساں دیکھ سکدے ہو ساڈے چینل دے آ کے اے ڈیدے پہ میں نا اے پھاٹک ہے یعنی کہ سواری کوئی چیز آ ونجے نا اور پھاٹک بند کر دیتا ویندے تے وجہ سے ٹرین گزر ونجے پھاٹک اوپن کر لیتا ویندے بہت پیارا پھاٹک دا نظام ہے نال ہی یعنی کہ ایندا بندہ باندھے یعنی کہ جو پھاٹک مین ہوندے کیپر مین ہوندے جیکو آکھا میندے پھاٹک بند کریندے کھلیندے اوڑے تے نال ہی ساڈے کو زونگ دا ٹاور وی لگا ہے پھاٹک ساڈا وی ہے وی صاف ستھرا پھاٹک ہے تے انشاء اللہ تک ویڈیو پسند آسی ساڈی۔ ہیلو ویور ماشاءاللہ جیڑا پنگا ہے نا سارا اساں اتھے پہنچ ہیں۔ اے ہے ٹاف ٹیل تے اے اپنڑاں دروازہ ہے کیونکہ اتھاں لاونڑاں نہ ول کیونکہ گلی دی آمد و رفت ہے تے ڈیدھے پئے پئے نہ ویور اے گلی دی آمد و رفت دی وجہ توں کر کے نہ کو سیٹ کرے سوں نال ساڈا شہزادہ ہے تے ولا اے اوڈو نال ماشاءاللہ استاد آصف ہے کیونکہ اساں کو وی آئی پی کر کے ہنڑے چٹکی مار کے نہ بنڑا ڈیسوں سوہنڑاں کر کے تے بھرا تہاڈا حاضر ہے۔

استاد ہوری حالی وی لگے ہوئے ماشاءاللہ لیندے پئے ہیں یہ ساڑا دروازے دی لوکیشن ماشاءاللہ صاف ستھری وی آئی بھی بن گئی ہے تے امید کرے ستا کو آج دا ویلاگ پسند آسی سا کو ہی ویلاگ نال ڈیو اجازت ہاں استاد ہوری لگے پئے سا کو تے اساں اللہ پارو خیر تا کو او ہو معذرت یار ویور تھوڑا وچ اندھیرا آ گیا بلکہ ہے ہی اندھیرا چلو ماشاءاللہ سا کو ڈیو اجازت ہاں اساں نیکسٹ ٹائم تک اگلے ویلاگ ملسوں اوکے اللہ حافظ